Il-paċi magħkom. Bħalma qalet is-Superjura Joyce, illum ħan nitkellmu ftit dwar il-kuraġġ u l-qawwa. U hemmhekk propju għandna ritratt veru li ttieħed fi sptar Amerikan qabel Claire Bott u dak it-tfajjel semi Kienu deħlina l-operazzjoni. Il-ġrajja ta' Sammy bdiet fl-Etijopja. Kien tifel bħal tfal oħrajn imma kien xi ftit mar-ragħdi. U ommu għamlet minn kollox biex forsi dan it-tifel minkejja l-faqar tagħhom ifieq. Sfortunatament ommu ħallietu ta' seba' snin. Mietet hi wkoll. U għalhekk it-tifel spiċċa f'orfanatrofju. In-nurse fl-orfanatrofju indunat bil-qagħda prekarja ta' dan it-tifel u ħaditu jiġri l-isptar. Hemmhekk inzerta f'dan l-isptar kien hemm tobba Amerikani u nurses Amerikani li kienu qed jagħmlu xogħol volontarju fl-Etijopja. li t-tifel iggustawh u tħassruh. U għamlu drive kbira biex dan it-tifel jiġi addottat. Infatti kien proċess qasir u sab familja addottiva għalih. U spiċċa jgħix l-Amerika, però il-ġenituri addottivi tiegħu kienu jafu bis-sitwazzjoni tiegħu. Erba' snin wara, propju dak iż-żmien meta qed naraw dak ir-ritratt, dan it-tifel kellu bżonn jagħmel it-trapjant. Il-ġenituri adottivi tiegħu pruvaw minn kollox, tantu hekk għamlu t-testijiet u għamlu appell biex isibu lil xi donatur kompatibbli għal dan it-tifel. Inzerta li Claire li kellha tfal fl-iskola ta' dan it-tifel, taf ta' Semi, tmur tagħmel it-test ukoll. Kienet l-uniku donatur kompatibbli. U allura spiċċat biex tagħtu din il-kilwa. Però qabel ma din Claire għamlet it-test jew kienet għaddejja bil-ħajja tagħha ta' kuljum, qatt ma ħasbet x'ser jiġrilha. Kien proprju ftit jiem qabel l-operazzjoni meta bdiet tibża' u Hekk, bdiet tgħid, Sa x'għamilt b'idejja? Issa x'se jiġri lili? X'se jiġri l-familja tiegħi? Beżgħet. Imma daret lejn Alla u talbet, Ġesù, iċ-ċirkustanza qed turini li hemm bżonn li jien inkun id-dunatur. Iva, għandi l-biża'. Imma jien se mmur nagħmel dak kollu li milli jidher inti tixtieqni nagħmlu. Issa hi, ir-riżultati f'idejk. Kollox f'idejk. Wasal il-mument tal-operazzjoni u tnejn kienu ser jidħlu fit-teatru. U kif tara lil Semi, Taqbadlu jdejh hekk għall-kuraġġ u tgħidlu ejja sabiħ ejja ngħidu tliet avamarijiet lill-Madonna. U daħlu għall-operazzjoni, li għall-grazzja t'Alla kemm Xemi u kemm Claire għadhom għaddejjin u mexjin bil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Din il-ġrajja ta' Clare tfakkarna proprju f'dak li qal il-Papa Franġisku f'waħda mill-udjenzi tiegħu, meta qal li nisrani bla kuraġġ ma jiswa għal xejn. Rajna lil Clare, minkejja d-dubji tagħha, Uriet li kienet Nisranija mhux għax għenet lil Sammy biss, imma wkoll għaliex għax żammet f'moħħha l-preżenza t'Alla u għamlet minnha għamlet dak li jrid Alla minnha. U appuntu għalhekk iriduh il-kuraġġ. Hu mingħajru ma niswew xejn. Għax jgħinna biex inkunu qaddisin. Jgħinna biex inkunu qaddisin, il-għan li għalih maħluqin, immorru ngawdu lil Alla għal dejjem. Għaldaqstant jgħallem Dun Ġorġ li l-kuraġġ għandna bżonnu mhux biex nagħmlu azzjonijiet tajba biss, imma biex wara li neżaminaw ruħna nagħmlu dak li jixtieq Alla minna u nħallu f'idejh. Proprju kif għamlet Claire tal-istorja li għadni kif għedt, eżaminat u ħalliet kollox f'idejn Alla. Il-Papa Franġisku jkompli u jgħid li l-kuraġġ għandna bżonnu biex niġġieldu u nagħmlu l-frott fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Bla kuraġġ ma nistgħux ngħixu. Mhux, sorry, bla kuraġġ ma nistgħux ngħixu l-fidi tagħna. Il-fidi mhix faċli. Infatti, il-kol nafu li mhux faċli temmen. Mhux faċli temmen meta jinnaf għandek problemi familjari, għandek il-mart, għamilt il-ġejtu swilek deni. Kultant, meta tara dawn l-affarijiet quddiemek, meta tara l-kuntrarju, x'tagħmel? Tħossha impossibbli, tibda taqta' qalbek u tissibha tqila biex temmen. Hekk ġralha lill-Madonna wkoll. Ma kinitx diffiċli biex temmen, ma kinitx impossibbli jew qatgħet qalbha, imma hi quddiem sitwazzjoni impossibbli qalet Agħmel minni skont kelmtek. Kienet qabża fid-dlam għalija. U Marija kif waslet għalija? Ma kellix poteri sopranaturali, kienet bniedma bħal kull persuna oħra. Imma bil-kuraġġ għamlet il-qabża fid-dlam li kien hemm bżonn għax irraġunat. Dak li jrid Alla minni, impossibbli kemm hu impossibbli, la jridu, minni ser isir. Ovvjament waslet għal dan għax kellha relazzjoni tajba ma' Alla. Allura dan iwassal biex naraw il-kuraġġ jgħinna nkunu sodi fl-isfidi li toffri l-ħajja tagħna ta' kuljum billi nkunu xhieda. Naħseb il-koll niltaqaw ma' problemi, forsi għanna xieħat fil-familja tagħna jew xieħat li jgħix magħna, xieħat li jgħix mad-dawra tagħna, hekk li niltaqgħu miegħu li hekk. Ma mhux daqstant jemmen fil-fiq jemmen, allura l-fidi joħodha for granted. Jidħol il-knisja għal veru bżonn. Quddiem din il-persuna jien, kif se nġib ruħi? Xej speċjali, irrid ikolli l-kuraġġ biex ngħix ta' nisrani nkun xieda għalih u għal dawk li niltaqa' magħhom. Jekk inti jom Missier, nanna, nannu, zija, ziju, jien naf. Tiddejjaqx tgħid lil uliedek, lin-neputijiet, isma' jien sejjer il-quddies, sejra l-quddies. Ser ngħid ir-rużarju. Ovvjament, jiġu ċirkustanzi meta dawn ser jgħadduk biż-żmien għax forsi jarawk qed titlob, Kien hemm il-mard u baqa' l-mard, jew waslet għall-mewt, kien hemm il-problemi u baqgħu l-problemi. Qisha qed taħli l-ħin. Imma tiddejjaqx tgħidilhom ukoll li ser titlob għalihom, taqtax qalbek. Li ser tafdhom f'idejn Alla. Ibda ħeġġiġhom mhux b'ħafna paroli imma bl-eżempju tiegħek biex bħalek jibdew jemmnu. u jemmnu mhux b'ħafna paroli u b'għewż tas-santi u l-istatwi, imma billi tkun ta' eżempju għalihom u dan jitlob il-kuraġġ. Jien naf, jekk ir-raġel qed idejqek. Tkomplix tgħid kontra tiegħu la quddiem ħuliedek u lanqas quddiem ħadd. Jekk il-mara qed tittellagħhom lok qed tqabbiżhielek, sieħbi, prova kkalmha. Oħro, jekk tista' oħroġ mill-kamra ma tibdix iżżarrat toffendi lilha u toffendi 'l Alla. Jekk qed tieħu ħsieb missierek, kultant ikun demanding iktar jekk ikun anzjan. Hawnhekk tilha proba l-paċenzja. Ipprova kkalma u tiddejjaqx turih li minkejja d-demanding tiegħu qed tipprova tagħmel minn kollox biex ikun aħjar, ħajtu tkun aħjar. Ommok ma tismax? Ikkalmha u erġa' rrepeti, u meta żgarrajt erġa' pprova. Anke jekk xi ħadd offendik, itlob għalih. Fuq kollox jekk xi ħadd jiġi bżonn lilek, jiġi bżonn ikellmek, jien naf, għandek it-television mixgħul, itfilu. Għandek ir-radio għaddej, baxxilu jew itfilu, anke l-borma, insieha ftit. Il għaliex biex inti turi lil din il-persuna jiena hawnhekk għalik. Fuq kollox, tibżax u tistħix trotti s-salib, kif tqum torqod qabel toħroġ, qabel tiekol. Il għaliex inti barra li qed turi permezz tas-salib li inti temmen fil-preżenza t'Alla, qed turi wkoll li dak li qed tagħmel qed tagħmlu fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Il-kuraġġ iwassalni biex barra li nkun ta' eżempju, jien nasal biex nevanġelizza, inwassal l-evanġelju, propju bħalma għamel San Tumas Mur. San Tumas Mor hu xhieda ta' dan il-għaliex fi żmien Enriku Tmienja dan darba minnhom qam milli jidher qam raqad mikxuf u qam u qal li jrid ibiddel il-mara tiegħu. U għalhekk talab lil dan Tomas Mor li kien kanċillier jiġifieri persuna stmata fir-renju tiegħu biex prattikament jitolbu dan il-favur minn Ruma. Enriku, li kien jaf tajjeb it-tagħlim tal-Knisja, ma daħalx għaliha. Infatti ipprova jgħid lil dan ir-re li, sorry, Tomas Moore li kien jaf li dak li jrid Enriku ma kienx jimxi mat-tagħlim tal-Knisja, ma qagħadx għal dak li qallu hu, infatti ma lanqas biss talab dan il-favur mill-Knisja biex ir-re jkun jista' jiżżewweġ. U dan swielu biex hu jispiċċa maqful ġo ċella. Ir-re prova jipperswadih tant hekk li jibgħat lil martu li kienet darba biss li tmur tarah fiċ-ċella biex tipprova tipperswadih. Imma dan baqa' sod. Kellu l-biża' tiegħu għax kien jaf fejn se jispiċċa. Tantu hekk li darba minnhom fil-biża' tiegħu kiteb din litra lit-tifla tiegħu. Fejn qalilha titlob għalih biex il-Mulej jagħtih il-kuraġġ U Alla għamel bħali, għax jien se niftakar f'San Pietru. Li bħalma taf ma' ziffa riħ Pietru beda jibża' minħabba n-nuqqas ta' fidi tiegħu u beda jegħreq. Jien se nagħmel l-istess għax qed nibża', qed nibża' li se negħreq. Ser insejjaħ lil Kristu u nitolbu l-għajnuna. Wara jien fiduċjuż li hu jpoġġi idu qaddisa fuqi u f'nofs il-maltemp isalvani mill-għarqa. U baqa' sa ma miet. Sa ma miet għal Kristu, tilifha l-għarqa tad-dinja, imma, ovvjament rebaħ is-sema, il għaliex? Kien xhieda biżżejjed biex ħafna nies fl-Ingilterra li baqgħu jħaddnu r-reliġjon Kattolka minħabba fih u minħabba sieħbu l-Isqof John Fisher. Bħalma rajna, meta jien qed ngħix ta' Nisrani, ħa nsib it-tfixkil. Żgur mhux forsi li ltqajtu u ser ssibu min jgħid sitwazzjonijiet fejn inti għamilt xi ħaġa tajba u switlek ħażin jew qalu kontrejk. Jien naf għax inġustu redt tawk il-bqija ħażin u mort jien nagħti lura l-bqija li tawni żejda. Hm, mhix tridix ta' qaddis, qaddisa. Jew jien naf kont fil-kju u ma qabbistx Di bla demm, jew da bla demm. Kellek bżonn favur u ma mort għand l-ebda ministru. Din, din mhix qed tgħix f'dinja. L-importanti f'dan il-każ mhux jgħidu n-nies imma x'tagħmel int u tħalli f'idejn Alla. Biex jekk jista' jkun, inti tkun ta' ġid u tħallih jinqeda bik. Ovvjament, dawn is-sitwazzjonijiet li forsi semmejt niltaqgħu magħhom u forsi iva qalulek f'wiċċek u minkejja li jgħidulek qabl li jkunu l-istess nies li forsi jgħidulek imbagħad isma' għandhom problema itlob għalija. Il-kuraġġ jgħinek jgħin għaldaqstant biex nikbru personalment u jwassalna biex ninbidlu, imma imma wkoll biex nagħmlu deċiżjonijiet tajbin għall-ġid tagħna u għall-ġid tal-oħrajn. Din hija Chiara. Chiara li hija tabiba Taljana li kif spiċċat l-istudji tagħha bħal kull persuna oħra applikat biex forsi taħdem. Tefgħet ħafna applikazzjonijiet u spiċċat biex ġiet aċċettata fi sptar Taljan fejn f'ħafna miswali kienu biss jikkuraw nies li kienu qegħdin imutu, kienu sala paljattivi, kull kull għaw sptar paljattiv. Fil-bidu kollox kien wartu żar l-ewwel ġimgħa ġimagħtejn, imma mbagħad bdiet ir-rabja. Bdiet ir-rabja il għaliex bdiet tifhem li f'din is-sitwazzjoni ma kellix, ma kienx se tikseb esperjenza. Fatti kienet tgħid jien irrid l-esperjenza, x'qed nagħmel hawn? Mhux naqra forsi painkiller jew jien naf nirranġah lil dak li jkun? M'għandix x'nagħmel, kif, kif se niksibha l-esperjenza ta' tabiba? U għalhekk kienet tmur ix-xogħol b'nofs qalb. Chiara li kienet u għad għandha relazzjoni tajba ma' Alla, kienet titkellem sikwit miegħu. U kienet titkellem miegħu forsi b'mod goff, kienet tgħidlu isma' ħi, mhux sew inti għamilt inġustizzja miegħi. Inti taf li jiena sir tabiba biex nikseb esperjenza, mela biex immur noqgħod hemm induru naqat. Sakemm darba jum fost l-oħrajn ħasset f'qalbha lil Alla jgħidilha, Chiara, mur ix-xogħol. Just do your best. Qaltlu inti trid hekk u bdiet tmur ix-xogħol naqra aħjar. Għaddew il-ġimgħat, ġimgħa forsi ftit jiem, u pazjent jistaqsija l-belate. Ma kienx ix-xogħol tagħha. Indunat mill-karti li kellu li dan jista' jixrob u allura għamlitlu belgħa te u ppreżentatielu. Għenitu jqum ftit, irranġatlu s-sodda biex ikun jista' jixrobha u bejn boqqa u oħra, beda eh, bdew jitkellmu flimkien. Sakemm ħassitu għajjien, ħadet l tazza reġgħet midditu, għenitu jmid e, e, u telqet. L-għada min jedda marret ħdeħ u ħaditlu bela te u reġgħu tkellmu. Imma ma mlitix miegħu biss, għamlita hekk ma daw kollha li setgħu jikkomunikaw. Bil-mod il-mod, waslu biex daħku, bkew, qasmu t-tifkiriet, alavolja n-nies tal-ward kienu jinbidlu. Sakemm hi kienet tant komda magħhom u waslet biex tgħidilhom hekk f'nofs id-diskursata jew tidħol filgħodu, Isma', l-aħwa, tridx ngħidu talba? U wkoll bdiet tkellimhom dwar il-ġenna u tagħmlilhom kuraġġ. Iva, għandek it-tbatija, naf, nifhmek, imma issa ħi ħadmu ħdejn Ġesù, u Ġesù jeżisti veru, ta. Li li qalibli l-wires. U kienet tgħidlu wkoll, tgħidilhom ukoll isma' l-għatmu ħdejn Ġesù, għidlu li Chiara qed tagħmel dak li tixtieq inti. Illum Chiara ma tridx tibdel il-post tax-xogħol tagħha u meta staqsewha għaliex għalfejn, ir-risposta kienet ma nafx. Li hu żgur hu li llum xogħolha ma tbiddlu ma' xejn Il għaliex tħoss li d-deċiżjoni li tibqa' hemm hi il għaliex hi tħossha lapes f'idejn Alla u għamlet l-għażla t-tajba fejn bil-kuraġġ kollu għelbet it-tentazzjoni li kellha li Alla mhux qed jgħinha u jagħti kasha. U issa permezz tal-pożizzjoni tagħha qiegħda tkun servizz għall-oħrajn. Fatti Dun Ġorġ jgħallem li l-kuraġġ huwa meħtieġ mhux biex biss biex nagħmlu l-ġid, imma biex niġġieldu dawk l-affarijiet, it-tentazzjonijiet u dak kollu li hu ħażin. Illum donnu aktar minn qatt qabel il-ħażin donnu skużat. Jien naf, dgħid, u mhux dak għax dik ġelitni, ġelni. Eh, ma rajtux kif ħareġ tkun qed issuq u toħroġ l-doni kollha. Eh, mhux għax irrid ngħid ta' imma dik għandek hekk u hekk u nibdew għaddejjin. Ħadd xi ħaġa li mhux tiegħi u mhux kulħadd jagħmel hekk. Il-ħażejn jibqa' ħażejn u l-kuraġġ bl-għajnuna t'Alla iwassalni biex inkun sod jew soda u fejn waqajt nagħraf id-dnubiet tiegħi u nqum minnhom. Jien kont se naqa' qabel tlajt. Infatti hawnhekk għandi ġrajja ta' qassejs li kien għadu biex kif jilħaq u ġie mitlub biex jagħmel tokk lill-priġunieri f'ħabs li kienu li kien magħruf li kienu magħrufa li kienu daqsxejn imqarbin, kienu mill-agħar, xejn ma jbeżżagħhom. U b'ubbidjenza dan il-qassis kellu jmur. Kif daħal fis-sala, sab lill-priġunieri minkejja wħud minnhom bil-ktajjen, ħalqhom miftuħ u għaddejjin b'ħafna paroli u kliem li beda jtarrxu. Ried jitlaq, ma setax, għax warajh kellu diversi kanċelli. Barra minn hekk, issa mhux se jaqa' taċ-ċajt. U għalhekk tela' bil-mod il-mod lejn il-podium. Tela' bil-mod il-mod biex jagħmel it-talk tiegħu. Bejn bil-mistħija, bejn il-fixla li kellu, jixkana waħda sew u jispiċċa minn tulu mal-art fuq il-podium. Iktar staħa. U tistgħu taħsbu l-ħabsejn kemm iktar għaddewh biż-żmien u beda t-tgħajjir u dak kollu li kien hemm bżonn jiġi għaddej. Waqt li kien hemm mal-art iddeċieda. Qabad mal-istand tal-microphone biex iqum għax ma kellu s-saħħa bil-mistħija li kellu. U beda jkellem lill-priġunieri li kienu quddiemu. Qallhom, Waqajt, u tħaqqtu. Ma kienx hemm għażla oħra, kienet tad-daħk is-sitwazzjoni. Imma l-aħwa jien qomt, tfarfart, u issa qiegħed hawn biex inkellimkom. Bħali int, int u int waqajtu. Imma x'jiswa li nibqgħu hemm belqiegħda u ngħajtu biss u ma nidħlux daħla ġewwa fina? Ejja naraw ftit il-ħażin li għamilna, u jekk hekk bil-kuraġġ kollu nammettu dan il-ħażin li għamilna, inqumu u nkunu u nibqgħu għaddejjin. Dan il-kliem kien biżżejjed biex ġabhom f'sensihom. Il-qassis urihom, bħalma jgħallem Dun Ġorġ, li bil-kuraġġ irridu niġġieldu dawk l-affarijiet li mhux qed iħalluna ngħixu l-verità. U dawn jistgħu jkunu, jien naf, ġibdiet għal fama, lagħna, ħafna flus, stima u tpaxxija. Għalhekk, Bħalma jkompli Dun Ġorġ, irridu nikkumbattu dawk l-affarijiet li ma jħalliniex inkunu qaddisin. U dan huwa dnub. Għaldaqstant, il-kuraġġ iwassalni biex wara li nagħraf dnubieti u naċċetta li għamilthom, nitlob lil Alla jaħfirli. Aħna għandna s-Sagrament tal-Qrar. Ejja ma nibżgħux minnu. Iva, hija nitgħallem mill-iżbalji tiegħi, naċċetta li għamilt l-iżbalji, ekku nieħu l-okkażjoni li twassalni biex dawk l-għażliet ħżiena li għamilt nipprova naħrabhom. Dun Ġorġ li kien jemmen u jipprietka bil-ħajja wara l-mewt jgħallem li tajjeb li naħarbu dawk l-affarijiet li ma jwassluniex għand Alla u naħdmu biex nagħmlu dawk l-affarijiet, anke jekk jitolbu minna sagrifiċċju, li li jwassluna biex immorru ngawdu lil Alla għal dejjem. Fl-aħħar iżda mhux l-anqas, il-kuraġġ fil-ħajja tan-nisrani jrid ikun magħġun ma' relazzjoni tajba ma' Alla. Imsaħħa bit-talb u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Hekk biss nistgħu nkunu insar awtentiċi, hekk biss nistgħu nħallu impatt fid-dinja li ngħixu fiha, billi minkejja l-biża' nippruvaw naffrontaw dak li, li niltaqgħu miegħu u nippruvaw nimbidlu aħna u nbidlu n-nies ta' madwarna. Fit-tieni gwerra dinija, propju fi Franza, mara Amerikana miżżewġa Franċiż, dan kien qed jaħdem kontra n-Nazisti biex jitilqu l-barra minn Franza. Lejl minnhom kienet ma' bina fid-dar tagħha ta' tmien snin Ki preparaw it-tifel kien rieqed u hi kienet qed tipprepara biex tidħol torqod. Meta f'daqqa u l-ħin Tisma' skosta ħbejt mal-bieb tad-dar tagħha li ħasbitu dieħel ġewwa l-bieb. Ittawlet mit-tieqa. U hemmhekk rat ċorma suldati Nazzisti li kienu ġew propju fid-dar tagħha. Twerwret, beżgħet. Kif rawha fit-tieqa, qalulha Mrs. Harris in Dallas. Ma kellix tgħid le għax hi kienet u kienu jafu biha. Qulhom iva jien jien. Iftaħ. U għal din l-ordni niżlet tiftaħ il-bieb. Is-suldati daħlu u għamlu rebus mid-dar iqalbu jfittxu. Ma sabu xejn u ordnaw lila u lit-tifel tagħha joħorġu minn hemmhekk, it-tifel tagħha kien għadu rieqed biex jitilgħu fi trakk. Alba riedet hekk toħroġ. Iktar u iktar wara li mxew ftit kilometri, il-kmandant ordna lis-soldati biex jinżlu mit-trakk. Wara b'mod aħrax ordna lilha u lit-tifel tagħha li kien għadu rieqed biex jinżlu. Qabadha minn idejha bil-goff u mexxieha ma' ħajt. Ordna lis-suldati jagħmlu linja quddiemha. Tbikkmet u ma setax titkellem, aktar u aktar meta rat lis-suldati jgħollu l-azzarini għall-kmand tal-kmandant tagħhom. Sakemm f'daqqa u l-ħin tant belħet li bdiet tgħajjat u twerżaq li kienet innoċenti kemm hi u kemm binha. L-għajjat isteriku qajjem lil binha li kien għadu rieqed. U kif ra tibża', bil-ħlewwa kollha irrepeta dak li kienet tgħidlu sikwit meta hu kien jibża' u qallha, Mami, tibżax! Ara kemm huma sbieħ il-kwiekeb! Ejja, mami, ejja nħarsu lejn is-sema, ejja nħarsu lejn il-kwiekeb u narawhom iħarsu lejna. Għax inti dejjem tgħidli, mami, li wara dawk il-kwiekeb hemm il-Bambin li qed jarana u jieħu ħsiebna. Żgur mami mhux se jħallina weħedna. Il-kmandant kif seba' dan il-kliem, telgħat l-oqla fi griżmeħ li ma setax jitkellem. Biex ma jurix bis-sinjali ordna lis suldati jinżlu l-assarin jew jitilgħu fi trakk. Dawn hekk għamlu. Hekk u ħallew lil Mrs. dal-askeriżin u lit-tifel tagħha warajhom li baqgħu hemmhekk u setgħu jirrakkuntaw din l-istorja. Mela għalhekk nistgħu ngħidu li l-kuraġġ huwa l-qawwa biex jien ngħix ta' nisrani tajjeb. Jgħinni nifhem li jien m'iniex waħdi Għaliex? Għax Alla dejjem miegħi. U għalhekk f'kull deċiżjoni, f'kull sitwazzjoni, minkejja l-biża' u d-dubji tiegħi, jien irrid nintelaq f'idejh. Għax bħalma jfakkarna l-profeta Iżaija, Alla hu magħna, iwiżinna, Għax hu l-għajnuna tagħna. Għax dan Alla hu mħabba bla qies. Issa ejja għel hekk kif ser ikollna l-Ġesu sagramentat quddiemna. Ejja nitolbuh għal dan il-kuraġġ biex bil-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu jagħtina l-għatx għalih ħalli jkollna relazzjoni tajba miegħu biex fil-verità inkunu nsara ta' veri Mhux bil-paroli imma bl-azzjonijiet li nagħmlu.